Thursday. I'm a cheering from Meru. Hey, hallelujah. Joyce, Ka- eh, Joyce, Joyce Kentie Seme, Otwene Okwane Babane, Joseph Olum, happy Father's Day. Ero Kamanu, Kevin Sogweno from Rungu, Ojen Rabugi TV, Meet Adua, happy Father's Day eh, to my dad Jairus. eh, odero sibuor ma kayuda omed miye ngima haleluya uh, kasto wan gi uh, ma wacho ni uh, happy fathers day to my re- eh, eh, dad retired pastor uh, joseph orwa of full gospel church ka en homa bay ma mary emoorunwa ote machok felix omoni be uh, from masimba waneni kanyo wan gi eh, ma wacho ni muketogo gwedhe ahinya wende mwaketogo gwedhe ahinya kendo moso ken the dj abro make sure ni ken the dj oyudo mosni mas, ma, saidi meduru oro ote machuok e ariyo adek auchiel nono nono uh, e sechegi uh, messages go ote machuok go bro bedo ka kalo piny kanyo king'iyo tv ni maber piny kanyo neno ka ote machuok kalo mos e ang'e ni ibro nene kanyo kata kokabi some e sechegi ada miyo wenda thuolo mondo gifulre mana matin kata komedo wacho we, eh, eh, wach mag eh, eh, ma, ma, ma, ma, maluwore koso mochimore gi gik ma wuonewa eh, kale haleluya machiegni uru erokamano udhi maber adhi maber machiegni uru saidi Erokamano. eh, ma injili kalo erokamano Eh, Erokamano. koro ang'e ni ade- we amiya miye thuolo ni mondo ifulri matin mondo inyise ni in ng'a ija kanye Erokamano. ah, kopo ni en tich tich in- eh, in- in ga tich ka in tich kanye Erokamano. kasto ibiro nyiso ni in- in eh, baba mar nyithindo adi Erokamano. kanyalore Erokamano. haleluya an pastor goro ngaro isaya An wuod Asembuku Kisebwaja, adak Ndhiwa. Amen. An gi dhako achiel maber ma chunya paro ni olo mine te gibeyo. Hallelujah. Ah, waseyudo kode nyithindo ang'wen hmm. ma bende aparo ni ber molo nyithindo te. Amen. Nyasaye mondo gweth. Amen. Amen. Amen. Amen. Machiegni. Erokamano. Hmm. Iluonga ni Albert Onyango. Awuod Gem Akala e gweng' mar Rawago. Mm -hmm. Yeah, and uh, gi nyathi achiel no ni Jason Alberto Sibuor. Sibuor. Yes. Machiegni uru. Ing'eyo ni kinde montiere ni nitiere kaka eh, nitie jok ma jo- jo- jim- eh, joma joma eh, mbaka mang'eny magore ewi wuonewa ewi eh, kaka eh, seche moko nitie jok mawacho nitiere u- u- nitiere kaka ah, fathers tinde moko maonge to tinde moko manitie lakini kata ka gintie ok iw- ok iwinjgi Yeah. Eh, any presence margi ok ok ok bed felt e ot kacha Yeah. akeni kwacha kata kwacha ka, mana kamano pastor akeni in inya wacho nano e wi wachno mano adier mm. mano adier nitie fathers owach ni wuone mm. Ma kes mokwongo obiro e ot modeko mm -hmm. ka ji te osenindo nyaka min ode cha osenindo owene chiemo e kom nyithindo to onindo chon ka nyithindo chiewo gokinyi to penjo ni dadi eri tisiemo ni picha ni baba uwe mm. ineno man gi tai ni mae ba mae kaka baba uchalga mm. uchalga kama eh, koro mano nyiso ni osemondo osemondo onge onge nyaka juma. Mano kes mokwongo. Kes mar ariyo ma ber ber picha nitie. Moro to en oonge completely, oonge nyaka e support me ot Support ka. system mar En ot. oonge to en wuoro to en wuoro. Lakini gimoro amora to oonge. Erokamano. Mano Eh, cases ariyo. Mano cases ariyo. Amen. Ang'e ni wa- wa- wabo- wabo donje matut e, e, e kanyo. Albert. Yes. An, an, an, an awinjo eh, nitiere mbaka moro min godo ma in in a father of Yeah. one donge Yeah. in wuon nyathi achiel Yeah. to nyathi achiel ni in ema isebedo kirite akia ni ki- kinyamnyam yo mana ma- makano matin inyiso kaka osebedo ignigo nichako bedo kode karang'o eh, kata kinyamiyo mana story matin Okay, an nyathina Jason ayudo ka 2014 Emana min gi oyud gi tuo mar breast cancer stage 4 2017 min gi nowewa koro from there ne en 3 years nyaka sani an madak kode an e mama to an e baba koro an man kode ot Bi nyaka sani o approach o approach 8 years. En o approach 8 years. Yes. Koro o- osebedo nang'o in kaka koro ing'eyo ni o- o- ji- seche seche moko ka ng'ato nigi nyathi Yeah. ka eh, gima asefwenyo seche moko kata ka wuotho gi nyara ji ng'ato inya yudo ka ng'ato penji ni to to min yiere Yeah. eh ka gima seche moko wan wakia ng'iyo nyithindo maber koro akia ni in challenge ni osebedo nang'o Ya challenges nitie mang'eny gi nyathi nikech ng'en koro in ema in mama to in e baba. Koro nyaka ine kaka nyathi chiemo, kaka oduogo iduogo e ot chon bing'iye boluokre bi kaka odhi skul nyaka i make sure ni i meet needs ne te ma nyathi dwaro ji to penjo yo kuwuotho kata udhi e kanisa ji penjo to ah, nyathini en en ga mana gi wuon-gi kwani min-gi odhi kanye en penjo mang'eny kata nyathi be penjre obiro ka nyathi bende ka nie seche moko onyalo bet un kode ot to bopenji ni eh dadi ya to mami aliendaga wapi koro en challenge nyaka ing'e kaka idwoke Eh, ni- ni- Yes. ni kaka- kaka- kaka idwoke Yeah. koro in kaka ng'a- ng'ama ng'ama dichuo ing'eyo nitiere gik moko mwang'iyogo ni- wang'iyo ni eh, ng'ama miyo ema Yeah. timo wachni kata wach korka eh, tedono tedo ne luoke eh, ing'eyo nitie kaka nyathi nyathi ka dongo Yeah. nitiere gik moko ma nyathi dwaro koso miye yath wach tere e clinic gik ma kamago E gigogo kijanda ni en kata kana min gi tuo ane mano ng'iya nokia min gi koro nikech ane mana shughulika kode ane mano ng'iya mong'eya ni ane mama to ane baba koro tere klinik In fact konyuole an wana tere clinic bochwoye sindenego te bang'e kendo dhi kode e kanisa an ema dhi kode koro kila kitu ong'e ni an tedo be ong'e ni an kata e skul kopenje ni ng'ama tedo e ot to obodwoko ni baba Amen. Yes. Ijo nitie gi- gi- diri wa- kar, kar clinic kanyo ma ang'e ni abro abro abro duogo kanyo mondo ijiwe nitiere jok moko ma wach clinic no kowinjo wach clinic to o- odich saidi Eh, pastor Yeah. eh, iwacho wach moro kaka u- u- wach dich mar eh, wuonewa Yeah. eh, ka, sana sana wuon- wuonewa ma, ma ok wane wawinjo winja umbgi wawinjo wawinjo winja umbgi Ti- tiere jok moko mawachoga ni en menyo chunogi ni chunogi ni mondo giwuog oko akini a- inya wacho nang'o korka wuone ma eh, ma mani kamano e sechegi erokamano nitie wuone ma manyo chune ni nyaka obed mabor kod familine ochune kuma odhi manye cha omanyo mondo eka jogi rwak law jogi chiem ka gin e boma gichul rent gidhi skul. Mano wuone mokwongo, category mokwongo. Nitie wuone ma en bende onego odhi manyo. To kuma odhiye manyono, olal ma presence ne ka ok bed felt. Nyaka gima odhi omanyono, aburu modhi negono, mwanda modhi negono, onge ng'ama neno ring'ono kaka kata achiel lakini en wuoro. Mano e wuoro moro minyise picha ni ma ache babu. Mache babu. Gimoro amora manyiso ni en baba. to onge Mm. amen to koro eh, eh, pastor ing'eyo nitie jok moko mawacho ni- manya ne- neno ni- ni ni seche moko ok waelewagi ok waelewagi koro adwa ni s- i- i- ikonywa kata ng'eyo pach ng'at ma kamano ma seche moko yes eh, presence ne ang'o ma ang'o ma nya miyo ni kata e ot ka yesu wuok odhi manyo to ok o- ok ofil presence ne e ot ka joode ok fail Eh, presence ne gimoro amora Nitie weche ariyo, number one, uh, nitiere e piny ma kawuono kata chon nitiere samoro e ot ka hmm. nitie gima miyo dichuoge ni koro wach ni wabed oko ojonye samoro en wach moro e ot ka mosiko pile koro chune ni gini liet chal lot hmm. koro chal gi mohe chal plot chalo lot eh, oh, lot chalo eh, lot eh, lot gima liet ka liet Ang' noduog kata ot sa aboro otieno ka ji te osenindo. Kik orom gi koko ka. Kik orom gi lot cha. Mano one. Number two, nitie ng'ama chielo ma bende aole mag ji. Ng'ane wadhi ka, watim gima kama ka. To ka gia kanyo to giwacho ni ka ok ber ahinya, wachak watem gima mbele ni. Ma mbele no bi temo mang' piny ru ka en oko. Koro gin factors ariyo. Nitie moro ariyo nyalo chiede ot ka, to nitie moro be nyalo bedo ni ni oko. Koro wan kaka wuone kuondgi nyaka walos bende mondo kik wakel pek e udi mm. kuonde ma wantiere mondo adier wachal ot nikech wan e wich wan e wich to ka in wich mm. to wich ema kwongo telo eh. moko ka dong' chien koro wich nyaka nyis kuma ji dhiye eh. ntiere gimoro ma wacho ni ntiere pek pek moro madonje madonje e joot e ot ka nikech seche moko wafwenyoga nitie nyithindo moko man gi mirima ahinya nikech eh, wuonegi onge koso ok gin gi tudruok maber tudruok maber gi wuonegi takia ni kopo ni nitiere uh, baba ma winji sani eh, en to pekni sani okale pekni koso nyithinde okuo kode nyithinde ok one nyithinde ok orum gi nyithinde maber onge tudruok no maber yeah. ere kaka inya jiwo ng'at ma kamano nikech en ng'at ma seche moko neno niya en kata ko onge ot otemo kaka di ng'ama dichuo mondo omany ne nyithinde omany ne joode inya jiwo ng'at ma kamano nade ajiwe kama mm. ang'e ni wamanyo wabiro manyo emomiyo ne wawuok thuche wakwa biro ka mm. to temie thuolo moro matin mondo chieng' moro kata weekend moro kata ka in e off to nyithindi jaodi jaodi be omorie kaneno kiwuotho bathe kudhi kata mine be onge gima udhi nyiewo ok urieru arieya mondo mama ni bonge ni si uliona baba nani tulikuwa naye leo kawuono ne wan gi wuon ng'ani nyithindo be wacho ni babangu tulikuwa na yeye ule unamwona ule mrefu eh, huyo ndio babangu nyithindo mor to kionge seche te to nyithindo bedo gi kuyo moro ka nyathi dongo to onge nicha biro affect ema nyalo chande kata en e dak ne kod family mare Amen. Alba. Yes. Akeni ber mane minya wach ni ine mise bedo kine ine chuny ngima mar mar wuodi ni. Yeah. Inya neno ni sani iwacho ni ochegni chopo igni aboro. Yes. Ber mane minya wacho ni ya mise neno. Mise neno kuom eh, bedo chuny ngima mar nyathini ni. Eh, ber maseneno en ni nyathina nasemiye kila kitu modwaro koro gi kaka ong'eya en ema en close kuoma ma kila kitu modwaro obiro ira gimoro kotimre e skul en obiro ira mano te amor to te duong' adwoko ni nyasaye mosemiya nguvu nyaka min gi nindi bi nyaka sani koro chal ni isebedo osiepne an ma- osiepne machiegni. machiegni Eh. ma kila kitu eh. yeah. ing'e ni pasta kata kwacho bedo siep gi, gi, gi nyathini koso joodi tire tire tire dadis moko yeah. babas moko ma mager ma kodonjo donje sitting room ni ji teke eh eh, to ber mar bedo osiep gi gi nyithini koso gi joodi gi eh, bedo machiegni kodgi mm-hmm. be nitiere ber moro ma, ma kata in kaka jadolo yes. inya wacho ni iseneno Uh, bedo osiep gi nyathini onge gima ber malo mano. Nyathi nyalo bedo gi gima chande to nikech iger in sibuor, sibuor kodonjo to gik moko te kata e bunge waneno sibuor kodonjo to kata liech banra bana. Hmm. Koro we bedo sibuor e ot. bed wer wuoro bed mm. osib wuor mm. bed wuoro ma ma ka nyathi obiro mochikore longni chilo moweyo no mano gweth nyiso ni kara in wuoro mm. taini moketho mominore oduogo kon mano nyiso ni kara ni kampen idwa bedo wuoro mm. to kiwacho nabiro diemi mibiro ng'eya mm. nyathini e wuon gi ni kare mm. kure kara wuon gi ni kanye mm. so nyaka ibed osiep nyathini mana ma kabisa to ok nyathini kende sie bed nyaka osiep mingi nyaka osiep mingi keche dak en osiep gima okwongo ok inyal bedo dak e ot ka mi umri e ot mi lor dhot gi adwini mm. ibedo iloro dhot gosiep ah, gima gima ng'eni awada kawo mayuoyo matin kwa duogo gima dwa ni mondo wawuoye matin kaka jadolo ber mar jiwo nyathi koso weche ing'eyo ni seche moko kwa winj gik moko magombo mondo wawinj kuom uh, wuone ma to ok owinjgiga ber mar jiwo ng'ato koso nyiso ng'ato mar puoyo ng'ato puoyo nyathini kata uh, uh, puoyo joodi kaka ng'ama ng'ama ng'ama wuon ng'ama wuoro I, mano abra- agombo ni wa- wa- wa- wago mbaka kanyo matin kwaduogo uh, bang' yueyo mana matin wadhi bedo uh, dj ken the dj dhi miyowa gimoro kanyo kwaduogo e injili kalo ka pod en mana mbaka wago ma mbaka gi wach uh, wach uh, fathers wach wuonewa ariyo adek auchiel nono nono e namba minya oronwa ote machuok e sechegi aweyangi osiepewa mose oronwa ote machuok e injili kalo ka aneno ka messages donjo ka messages liet messages ng'eny adatemo kaka nyalo mawacho ni um, ma wacho ni happy dad's day to my lovely daddy andrew alando from nairobi I'm daisy kutoka Ugo- ugunja napenda dad wangu sana haleluya kasema wache ni happy father's day to my, to my late uh, alois oluma sani en igni prario gang'wen haleluya wagone nyasaye erokamano e sechegi we waywe mana matin kwaduogo pod wan gi jadolo pod wan gi albert e studio ka kete mana rabogi tv

Gik masiko timore e ngimane miyo obedo gi penjo mang'eny. An anyalo timoni gima rach ahinya thapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane? To hera ma en-go kuom joode Mi otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni i- i- i- i- i- ikonywa wate. Thapki. Wuok tich nyaka ngeso saa ariyo gi dakika apar gabich e Ramogi TV.

Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny.

A volume isemedo, drisni iseyawo, kata dho- dhoot be iseyawo mondo ji owinj injili maber. Ah, Ma Ramogi TV pod nyinga Jilo Jamwaka. Nyar mwalimu owacho ni nitiere kaka nyuka moro nosechiek, nobage koro chiek koro sani inude. Ang'e ni kuduogo ka adhi bedo gi more energy e injili kalo ka ma kidienyo mar ariyo e, kawuono ma e odiechieng' mwadhi yalo wuone wata gi welo e studio ka kapok amiyo welo eh, Uh, Tuolo Ange mawacho ni happy Father's Day uh, to my late dad Francis Juma. Uh, sani en higni abiriyo e lo, na, e lo mar Ro- Norbert Owino uh, kawuok Ugenya Sega erokamano. Uh, Customer Monica Peina Pastor Ong- Ongoro ni uh, mano abro penje abro penje abro penje kwa chiegni tieko uh, kasto mosna welo Felix Asado erokamano uh, kasto Mashila kutoka Mombasa I wish my late dad Lucas Opio Molo happy dad's uh, day eh, ninampenda sana ni Pastor uh, Ogoro Oye, goro pasta goro ema wan go e studio eh, ema wan go e studio ka bende seche moko aneno ka gima nyar mwalimu nokomiya likej moromo yawa lakini ogo ni Nyas- Nya- nyasaye erokamano eh, pasta goro machiegni kanyo Erokamano. machiegni ahinya kaso wan gi albert be koro eh, w- korka wach korka jiwo nye- nitiere nitiere wuonewa moko mokuo ok owinjga dwondgi Yeah. eh, to nitiere gik seche moko ma mwa- nitie gik mwa- mwagombo mondo wawinj ko- koa kuomgi wach ni kaka albert eh, seche moko ka ny- ka wuodi obiro iri seche moko ji penje wach eh, min gi mosenindo ere ere kaka ijiwe kaka nga- kaka wuon Omaro penjo mosebiro kuom nyathino osebiro kopenja mama nodhi ka kanye lakini e kanisa be nonyisa ni anyise adier nikech kata ipande sani to obiro ng'eyo koro nanyise adier manyise ni mama nonindo odhi ka nyasaye koro chakre kawuono chakre chieng' mananyise adierno nyaka sani kata ipenje bonyise ni mama alienda kwa mungu mm. koro en gima ong'eyo nikech asenyise adier ni mama onge ok obi duogo wan ema koro wabodhi ire kuma entie koro en gima nyathi ong'eyo Amen. Yes. Amen. Ehe. Pastor. Ehe. Koro ka- kar kar nyiso wuoyo gi nyithindo. Eh, nikech nyawacho nitie ji- eh, babwa moko mo entie. Yeah. Ndio ong'eyo gik moko wanene lakini nitie gik moko mwagombo ni mondo wawinj kuome. to To onge e onge ber mar wuoyo kos wacho gik moko erokamano ber mar wuoyo gi nyithindo namba achiel sama iwuoyo gi nyithindi ting'eyo gima nyathino en miyo ing'eyo ni nyathinani Oja mirima, nyathina ni be oriek ga e klas, nyathina ni be ong'ama jambola, nyathina ni ang' kido mane monego agol kuome kata kido mane monego arwak kuome. Ma ing'eyo mana kiwuoyo gi nyathi. Ka ok iwuo gi nyathi in inyiewo ne nyathi law gi zawadi Timiye nyaka pocket money tine owuok. Gap moro nie diere kanyo ma kiny bang'e ibiro ywak ni to kara ang'o motimre, kara in ema nikoso. Mm. Bed gi nyithindo piny, wuo gi nyithindo eka iloso nyithindi. Ing'eyo ni nitie gimoro miwacho kanyo ma, ma eh, kar iwacho ni ing'iewo ma gik moko. Tiwuok ya. Iwuok ya. Mm. Ichulo fees. ichulo rent okay. an waje ise ise ise ise wuok man ise tieko ni tie jok moko mong'e ni mano koro mano koro nyiso ni gin gin ohero nyithindo ohero nyithindo mm. mano koro bedo wuoro mm. en en tie eh. en tie kaka baba nitie gimo rem eh. rem en nyaka iwuogi jok nyaka iwuogi jok anyiew ni man ibi chieng' moro ibiro bedo janyuol ibi nyiew ni nyathini molo maga gi ibende kinyne bed nyathi ma jachiwo ne jowar ichalo gi ma wuoro en japuonj ipuonjo gi eot ka kata no kibedo trend teacher to nitie gimoro ma Nyasaye emo kito kuomi mhm. kanyo mar bedo wich cha mhm. ma wacho cha mhm. wich no chuni ni koro ibedo japuonj ma kata te kata yot nyaka ipuonj jogi ka nyaka ipuonj jogi nyaka wach ni koro kar puonj no awinjo ka donjo ma mit kar puonj kar puonj no kaka wuonewa gin mm. jopuonj onego gibed gibed jopuonj naturally Albert sani yeah. ka gi, gi igni misebedo gi wuodi no Eh, ang'o minyawacho niya mi, misetemo kaka wuon nyathi puonje kijana asepuonje mondo obed discipline e wuon nyathi mokwongo apuonje kaka luoro nyasaye kaka wan jo sabath day ngeso nyaka make sure ni wadhi kode e kanisa Amen. koro mana asechako nyise yo ni yo maber mokwongo ne luoro Nyasaye. Mm. Koro asepuonje kanyo ma ka wadhi to wadhi kode to kwaduogo to waduogo kode. Mm. Kod uh, bedo discipline bende. Nyaka obed gi nyathi man gi luor moluoro ji te. Mm, moluoro ji te. Oluoro ji te. Oluoro ji e skul, omiyo chiwo luor. Ochiwo luor ni nyithindo e estate, ochiwo luor ni jirani. Mm -hmm. Mana asepuonje mm. ma ong'eyo mhm. yeah. bedo japuonj jadolo bedo japuonj eh, nikech ini seche moko aneno ka gima korka puonjo no eh, aneno ka gima kata ng'eny ji seche moko nitie ndalo moko nawuoyo gi rowere moko apenjogi ni e ot kanyo ng'ama ung'eyo ka ng'ama lemo ahinya wach ni koro ma wane wane christian family yeah. ng'ama ung'eyo ka ng'ama lemo ahinya yeah. to ng'enygi gibiro wacho ni an ang'e ni mamowa mamowa mamowa mamowa e, e, e, e kar e, e kar eh, kelo uh, bringing up a christian family Yeah. ng'ama onego kawo ng'ama onego tel Kaw e wechego. responsibility. Okay. Eh, Erokamano. mm. E udi mang'eny, adek e wi ang'wen thurwa ka to en adier ni mine to mayowa namba. Udi te ka koro wachung' wuoyi owuok thurgi an awuok gweng'wa, brother Albert be owuok thurgi to baba be chung'. To kosemiyo wang'e to wacho ni min ng'ane telnwa lemo. Matiende ni isekawo crown ni itero ir min ng'ane. Ma osemiyo nyaka mier mang'eny tinde ok luong ni Kotieno. Kamina Dhiambo. Mm. Kamina Dhiambo. Mier mang'eny wadhi Kamina chieng'. Nying mar wacha olal. Koro chunowa jonyuol machuo wadoge responsibility ma Nyasaye nomiwa. Mm. Jehova dine okwongo chwe achweya awa nikech dong' ne en gi lowo mang'eny mm. mochopo nyaka ura mochopo nyaka mwana. Eh, nochako achaka gi yawa. Nochako achaka gi yawa. Eh. To chune okwongo chako gi Adam. Mm. Adam kaw thuolo ni responsibility mari mm. kaka wuon dala. Mm. E lamo telie ni jogi. puonj tele ne jogi to ok gachune kar hotel eh. to bedo gi mayom ma ji tebe mor ni babu lemo no mm. amen korka ka eh, ka korka iwacho ni ok gachune mm. tire jok moko kinyiyo gi ineno ka gima giwuok e christian families eh iwo kuma ji owan koso wuonegi owar lakini chopo kumoro ma ok gidwa ok gidwa gimoro amora ma ma maluwore gi wach Nyasaye mhm. eh gi wach gi, gi wach Nyasaye yeah. koro eh, seche moko aparo ga niya ni en wach chuno no yes. ere kaka inya tim wach ni nitiere ng'ama gombo mondo okony nyathine nikech nitiere ndalo moko ma ka gisechopo ka gisebedo rowere yes. seche moko eh, higni moko eh, higni moko bedo matek mm, koro chune eh. nodhi kaka higa na ochopo eh. to in kaka janyuol kaka dang' itweny gini e yo mayot apa ni gimiwacho eh. erokamano kae kama koro chuno ni janyuol nyaka bed gi rieko matut waneno solomon ne nigi dala maraduonglande pod ipuoye nyaka kawuono ni Solomon ne nigi rieko. Riekono donjo nyaka kaka iwuoyo gi nyithindo. Hmm. Riekono nitie jonyuol ma yany moyanyogo nyathi hmm. nyaka jirani winjo kajo ni eh, huyo ni baba yake hmm. mowacho gino. Nitie gik ma jonyuol ok onego wagol e dhowa. Kar gwedho nyathi to ikuong'e to bende ipuonje gima onego odhi otim e skul. Kinyne kotime to iwacho ni ma nyaka bed ni timore dalagi. Koro gima wuok e lewwa gi kido mawuok kuomwa obed example ne nyathini. ma nyathini wacho ni yawa yawa to an gi baba mm. en proud ni baba cha mm. macha to baba macha baba ma nyaka nyithindo moko be gombo ni onego baba na bed kaka wuon ng'ade mm. amen be be dini wadi koro kata ko ka gini ni e, be tiere seche moko ma koro wach niya e, bedo baba chungi kumoro ma kama ka nyathi ochopo higni ma kama koso kose donje keng koso tiere be be orumo ga koso en gimoro ma I- in baba nyaka chieng baba in baba nyaka ia e pinyni nibedo baba day one ma nyathicha nonyuolie ibedo baba nyaka giko nang'o nyathi osebedo nyako bende koro en baba to nitie gik ma samoro biro mo openji ni baba kata atim nang'o kanye ma koro baba pod bede mana baba wisdom cha nyaka ti nikech in e wuoro mm. nikech nyathi cha cha en gi joge to neno ni osuri moume mm. pod nitie mm. en babani in osuri in roof mm. in ema nyaka obi openji mm. so baba onge gikone ni an koro nasetiekra kodu wachu ng'ato ka ng'ato dhi ok nyathi tiyo oyudo mage oyudo mwandune lakini nitie moro mohingo koro mwandu miyudo Nitie moro ma in ema inyalo tieko wach ma wuok awuok e dhogi kende oingo mwandu cha oingo mwandu cha oingo mwandu cha Gi- nitiere gi- nitiere gimoro madwa ni wo- mbaka moro madwa ni wago kodi matin Ah, kapok ami thuolo nikech ndi- ndi- ndi- nyar mwalimu wacho ni nitiere wer moro ma ogombo ni mondo winji mari be nikech ang'e ni kono be nitiere koro kaka bedo wach ni wa- wadonje koro spiritual father the spiritual father Erokamano. nikech mano be mbaka moro ma osechako gore kata kogore e kenya ka to pok otegno ahinya Erokamano. Eh, en gimoro mok- mwa- mwaluoroga seche moko kata eh, mbaka mwaluoro goyo in in inya wacho nang'o korka bedo a spiritual father no erokamano uh, jodalawa bedo spiritual father ber kendo mit Ka in kod nyithindi minyuolo kiroho momaki, omako lweti, jiwi, baba wadhi. To nitiere spiritual fathers moko ma en kende, ng'ama jiwe onge. Mumba kona ni Musa ka jo-Israel nie lweny, to omak bade to sama nomak bade to giloyo kimako spiritual father ni bade ok ochuno ni ikelne mna pesa kende nitie gik mang'eny minyalo support godo spiritual father to ng'ani biro bedo jati nyasaye maber moloyo kaka ineneno mano one number two spiritual fathers one wan bende wachal fathers nikech nitie spiritual fathers moro ma king'iye to ok ochal kata jatere kanisano Tij oter e kanisa ok ni otero ng'ato lakini ing'e ni tim jater nina nina ni ma to ok dalane oyie kata ketho mm. so oyie ketho gini mm. nikech en jater e od nyasaye mm. so wan bende kaka jot nyasaye wachal ni ma en gima nyasaye omiyowa kendo chieng' moro wanachung' e nyim kom jehova ka waduoko penjo moro bang' machielo mm. ni to in mane ichung' ne chilo kaka wuon gi be nitere e yo moriere mm. tibedo jachit iwacho ni natere e yo moriere mm. to jilo bende nomaka mm. to wabedo famili mar jehovaanya penji akia ni kin gi ng'ato minya wacho ni en eh, kaka spiritual father akia ni ber mane miseyudo bedo gi ng'ama jiwi ng'ama wuotho kodi mm. eh. e kanisa kuma nitie mm. Asebedo gi spiritual mother. Mother. Yes. Mana another Bobe. challenge, no? Amen. en eh, e department wa e kanisa wa wan gi single family koro single family ni kae warome wa discuss gima affect wa kaka singles ka oting'o divorces gi widows gi widowers koro ka in gi ng'ama mako lweti ng'ama osepitia gima ipitia noteloni ama iyude e yo koro be ong'eyo changamoto miyudo e odi koro o lift you up to omiyi spiritually tim kama titim kama Eh. Kun- kusomo muma mar nyasaye Moyo kusoma muma mar Nyasaye. yes Pastor Isaiah. Erokamano. Gi- Gimoro ma ntiere uh, E tiri seche moko ma wach ni awinjo ka gima Nyasaye oluonga ti atim gima kama. Mm -hmm. Tano ni wanyisu wuonwa ma kiroho ni. Yes. To seche moko ka biro eh, nyiso wuonwa ma kiroho ni awinjo ka Nyasaye e, e, e, chima koso yo ma kama. Mm -hmm. Tiyudo ka gima tire kaka uh, spiritual fire nyalo bedo discouraging. Eh, Correct, mana adier. onya bedo- onya bedo discouraging Mm, mana adier. akia ni eh, eh, wach ni ka- ka- jo- jo- joma wer eh, ing'eyo ni ijawer Yeah. kaso koro ng'at moro be obiro nyathini Bende ja- moro obiro bende jawer. bende jawer Yeah. Timi- timi- en- nene eh, to koro kar mondo oyud oyud jipno to onge to onge Eh, t- en- nitie joma ng'eny ma nyasaye ose- o- nyasaye osemiyogi mich mopogore opogore ma gisetemo to ntiere kaka on- o- michno koso gima talantano o- o- oume koso onege gi gi a spiritual fa akia ni ini- ini nyawacho nang'o mana adier Eh. mana adier kabisa timore kuom spiritual fathers mang'eny nikech eh, roho mar nyasaye otamore fwenyore ni ni ng'ani kochung' to ma wuodi kiroho ma spiritual son ma spiritual daughter kinyne ng'ane miwinjono owuok e kanis pastor Isaiah mm. pastor Isaiah obedo osebedo mentioned mm. so tiende ni kijiwo gini to duong kod pak dok ne Jehova to kata in bende oting'i malo mm. uh, ka Samuel winjo dwol moro to gin gi jadolo ei hekalu owinjo dwol moro otame ni to dhi openje jodalagi koso dhi penj nga to neno ka en gi jadolo morem mm. to kone ni kochako luongi to kone ni antie mm. matin ojiwe mm. jiw gima ni kuom nyathini e kanisano gino biro bedo gweth ne kanisani biro gwedho ne in to biro bedo ne nyathi to duong kod pak dok ne kristo ntiere gimoro ma ntiere ich lit moro ma kia ni seche moko nikech iwacho wach samuel gi gi Eli. Yes. Iwacho wach Samuel gi Eli nikech an- an- an- anya paro ni eh, nitiere kaka jo- moko ma nya paro niya ere kaka Nyasaye nyalo nyisi nyalo nyalo f- eh, fundo ni gino. An to- Mano to an kok- oweya ka. An oweya. I- To to an e wuon dala. An e wuon dala. An e pastor. Eh. Overseer. Eh. Reverend. Eh, Archbishop. Senior bishop. Donge. Akia ni nyajiwo, be inyajiwo ng'ato ma- mana matin tu kata kwa wachiegni tieko. Spiritual fathers mm. wagol titles go waket piny mondi. Mm. Kwaseketo gi piny to ane Yesu ma wuon title. Mm. Momi bedo gi title cha. Amen. Kiseneno Yesu to ng'e ni Yesu no kaka noluongi kapod itin e kaka onyalo luongo ng'ama chielo ka. Koro mano nyaka bed e pacha, e chunya. Ni roho mar Nyasaye ok oyiero ni ng'ato oyudo warruok nyoro to kawuono Yesu wuoyo kode. Amen. Oyudo ayuda nyoro. Hmm. Donge ruoth wuoyo nyaka gi punda? Wuoyo eh. nyaka gi punda. To punda ok en dhano. Punda oneno malaika. So Jehova nyalo wuoyo kata ng'ama nyoro to an kaka spiritual